Tinga nin ti hlum thin. Toite ka san na chu Mizo thalai te hian kan rilru so kan emotion hi kan control thei lo kan over lutuk a niang ti hi ka ngai dan ni tlat. Mangai na te thinrim na te rilru nan na te hi kan nun pui thiam lo a over Khian kan kalpui a, a inngaihzawnna leh inlaichinna tei Pathianin kan nun hlimna atan a min pek hi nia. Mahse heng te kan thih duh chhan zuk ni tlat a mawle, a over chhak mai mai ngawt mai. I e, i hmelchhe ve si a maw?

Van ni chu kan thenawma mi inhnuai kan luah laiin kan thenawm step ah hian school naupang pahnih an rawn tlan bo a, an rawn thu dun a chhun a nia tih vak theih dangawm chuang lo niang chu nileng hian an invuan nileng ringawt mai an va in ngaizawng tehlul zan khat a inrim ve dek dek a a tukah facebook status ah in a relationship mai a over thlak e a chian pawh la chiang lo zan khat inrim ah te hian Tunlai chu ka depress a. Depression natna te hi sap tawng natna a nia. Vei hi in chak a maw ni ka ti a. Awi tunlai chu ka depress a ni. Anxiety ka nei a ti reng. Ka stress dik in kan lo phuah nalh lutuk hi vein chak a mawni ka ti a. Hei depression te phi chu kan khe lar ta mah mami tih mai tur hian a engkim mah hi kan sawi depression lek lek ta mai a. Depression hi lo ti lo ila tha tur phung zawl lo ti ila tha tur a nia. Mahni lawkah pawh depression chungchang ka sawi leh ta ila. Whatsapp a rawn dar leh pakhat chu.

Depression ti lo ang u, phung zawl ti ang u. A pawi ka ti khawp mai. Depression hi rilru lam natna serious em em hnut hlak hnut hlak hlat lo a ni. Mi tam tak nunna lo chan phah tawh. Mi in depression a nei a nei ta se phung zawl kan tih hloh avangin tanpuina zawng ngam lo se. Lo in awk hlum ta se a pui dawn em asin. Anxiety, panic, anxiety ka ti lo ila maw? Khawhring te hi lo ti la tha tur a nia. Awi tunlai chu ka khawhring a chhuak a inti ngam lo ang a. Tha dawn hian ka hre ta riau mai. Stress tih te hian te ka ata chhuak ka ti la aw hei tunlai chu ka ata chhuak nasa lutuk a ka lo kal lo mengin ti ngam lo ang a. Ka sawi ve awm chi te ka tih ve awm chi te hi ka sawi hian enge mi mi nunah nghawng a nei ang tih te hi mi rilru hrisel chuan an ngaihtuah a. Tha dawn hian ka hre ta riau a ni. Kan home ah pawh nula pakhatin panic anxiety ka nei tir ang. Eng nge kha ka i sawi ziah? Isua pawh i nei sawi ve ziah rawh, Isua i neih hi ka ti. Isua kan neih sawi ngai mang si lo. Natna neih te, harsa na neih te sawi reng mai. Sawi dui lak zan khaw sawi tham ka nei chin. Kha mi ni lo ka damna Krista zawk hi ka sawi a, chu chuan ka nunah thil a ti thin a ni, Pathian fakin a mrawt se. Chuvangin hei kan hriat fo tan ka duh. Pathian thu hi kan hriat a tha. Tumai he hlim reng tak tak theih lo. Rilru hrisel an tehna chu pawh fan kan han pawt fan char char a tawp chat mial an fan tawp theih thleng a fan a kan han thlah a a ngaiah bawk a let leh thin. Mi rilru hrisel chuan harsatna in han pawt fan ve bawk mahse a chat mai lo va, a rul mai lo va, hreawmna in han tlak buak ve mahse a fan chang chang a, a tawpah a awmna ngaiah a awm leh thei thin. Zawpa nunah kan hmuh kha.